wobɛtumi atie nwomasua nhoma. Mpakyɛw ɛnnɛ deɛ wonim nea ɛnyɛ bɔne biara na ayɛ nsɛm bi a ɛrekɔ so ɛwɔ atuntumfoɔ yi mu na mpɛsɛ mpakyɛw meka ɛho asɛm kakra. Na nea ɛmaa mipiee awiei yi yɛ ɛfa nkurɔfo a wɔne asɔfofo nam. Obi wɔ hɔ a, ɔne ɔsɔfo bi yɛ adamfo, na ɛyɛ no sɛ ɔne ɔsɔfo no yɛ adamfo nti no, otumi kasa ne haw a ɔpɛ kyerɛ nnipa foforo anaasɛ asɔfo foforo. Na mepɛ sɛ saa nkurɔfoɔ no wɔte wɔn ho ase ɛne awiei ne sɛ, sɛ wo nua mpo yɛ ɔsɔfoɔ a, anaasɛ wo maame anaa wo papa bi yɛ ɔsɔfoɔ a, and give you eh, you the right sɛ um, wobɛkasa just anyhow akyerɛ ɔsɔfo foforɔ anaasɛ nipa foforɔ. na ɔndwen sɛ because of sɛ ɔne ɔsɔfo yɛ adamfo anaa wo nua yɛ ɔsɔfo anaa wo maame anaa wo papa bi nti no wotumi kasa just anyhow you want ɛyɛ wrong a honhom mu mmara no sɛ ɛm yɛ kɔ honhom mu a wodi fam. Saa na meka no, wodi fɔ wɔ honhom mu, ɛfiri sɛ, sɛ obi nyɛɛ wo hwee a, wontumi, honam mu mpo no, wontumi nkasa nkyerɛ no sɛnea wopɛ, agye sɛ nipa korɔ no wayɛ wo biribi. Na imagine honhom mu, honhom mu nso na biribi a ɛbɛsi honam mu biara no, ɛsi ansa na apue wɔ honam mu. Ntsi okɔ do dzi obi atsɛm wɔ honam mu na ɔkɔgyerɛgyew honhom mu a, obedi fɔ. Honam mu mpo, odi fɔ. Na sɛ honhom mu deɛ, odi fɔ kɛse paa. Sɛ nipa kor no ɔammfa annkyerɛ wo a, nea obe ɔbɛyɛ wo biara ɛbɛba mu. Wonntumi nnka sɛ because of sɛ me maame yɛ ɔsɔfo, me papa yɛ ɔsɔfo ntsi no, biribi saa ba koraa mpo a, ɔmo ɔmo ntsi. Ɛɛ biribi antumi anyɛ me. Pakyɛw, mepɛ sɛ saa nkurɔfoɔ no wɔte wɔn ho ase sɛ nipa no a ɔyɛ nipa no a ɔne ne nam anaasɛ ɔyɛ obusuani no nti no ɛma wɔ kwan sɛ wotumi didi obi atɛm na wɔnhwɛ sɛ Nyankopɔn, nipa ne wɔ biribi kora nyame ɛbɛgye wo. Ɛnyɛ saa na Nyankopɔn ɔgye yɛn firi biribi sɛɛ mu. Nti mepaakyɛw mo a mo ne asɔfofoɔ nam no, ɛyɛ a mo kasa a, monhwɛ yie. Mo kasa rɔfɔf, mo kasa just any how kyerɛ amanfoɔ in the name of sɛ wo ne ɔsɔfo bi nam, woyɛ ɔsɔfo bi ba, woyɛ ɔsɔfo bi akora ɛwɔ n'asɔre mu ɔtete wo. Nti no wotumi kasa sɛdeɛ wopɛ na wafa wo ho adi. Consequence wɔ ho ma wo a wo papa sɔfo no o, wo wɔfa sɔfo no o, wo deɛ bɛn sɔfo no o, ɔntumi nyɛ ho hwee mma wo. Nti mepakyɛw yɛnhyɛ no nsu. Sɛdeɛ yɛbɛhwɛ the way a yɛne asɔfofoɔ bɛkasa, obi wɔ hɔ a na ɔcreate um, problem ato ɔsɔfo bi ne ɔsɔfo bi ntam. Asɔfofoɔ bebree a wɔn anya ntɔkwa wɔ Ghana bebree no ara firi saa nkorɔfoɔ no a wɔn ne asɔfofoɔ no nam no, wɔn na wɔn hyɛ da kɔ ka ntɔkwa na akɔ sae asɔfofoɔ no. Obi wɔ hɔ koraa ɛnyɛ ɔsɔfoɔ no ne ɔsɔfoɔ bi na ɛko, ɛyɛ wɔn koraa no bi na anya ntɔkwa. Na ɛnam sɛ Ghana deɛ obi ne obi nya asɛm a na yɛde afra obi a ɔte nkyɛn anaa onipa a ɔne ne nua anaa n'adamfo nti no, na akɔyɛ sɛ ɛyɛ asɔfofoɔ bi mu na ɛrekɔ ntɔkwa. Ɛnyɛ asɔfofoɔ bi mu na ɛyɛ saa nkwadaa na wɔdi wɔn akyi no. Wɔn na tɛm bia wɔn wɔn saa confusion no ɛbrɛ saa asɔfofoɔ no. Nti mepaakyɛw me nua sɛ woyɛ sɔfo ketewa anaasɛ wo wo wo wodidi sɔfo bi nan ase na wopɛ sɛ Onyankopɔn nso fa wo de woyɛ n'adwuma a, ɛho hia sɛ wobɛkeka asɔfofoɔ ti abom. Nea enti a ɛmaa mepie awiei no, ɛyɛ asɛm bi a ato me a mepɛ sɛ meka na ansa na merebɛka no, pɛ sɛ me ne me nua mo ɛkasa kakra na wɔhu sɛ saa suban no ɛnyɛ Nyankopɔn ɔnngye wo aber a wo ɔsɔfo bi nnyɛɛ hwee na ɔkɔ didii n'atam, anaasɛ in the name of sɛ wo kunu yɛ ɔsɔfo anaa wo nua bi yɛ ɔsɔfo ntsi no, mma wo ho kwan sɛ efa tɛlɛfon na wodidi ɔsɔfo bi atam anaa obi atam aber a nyimpa kor a ɔnnyɛɛ wo hwee no, na wonndwen sɛ because woyɛ asɔrpanyin, woprapra asɔr dɛm, ɛɛ. woyɛ Sunday school teacher, woyɛ what ever in the church nti no, wobɛtumi apue na woadidi obi atɛm just anyhow, na wafa wo ho adi. Ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Na nea nti ɛma meka saa asɛm wei ne sɛ, um, Mehyɛ aseɛ na mepɛ sɛ meka Nyame asɛm nti na sɛ ɛnyɛ yie wɔ asɔre a na mekɔ mu na mpɛ sɛ meyɛ me weekend na ɛnyɛ yie mebisa yɛ sɛ ɛnyɛ yie because sɛ menyɛ asɔre panyin na mesɛ ok nti mɛpɛ baabi a mɛ mɛpɛ sɛ weekend bi no yɛnka yɛbɛhyia na yɛayɛ mpaebɔ. Na meka kyerɛɛ girl bi wɔ asɔre hɔ, ɛna girl no koraa kaa sɛ, Oh, asomasi a yɛfrɛ no Mister R, ɔyɛ, ɔno koraa nso ɔyɛ odiyifoɔ nti no, ɔbɛtumi aboa wo ma woayɛ mpaebɔ no. Na mesɛ, Oh, nice.

Papa no hwɛ me saa na ɔse ne papa no yɛ odiifo na mese ah oh okay na dɛn na ɔka faa me ho nti na ɔresere wanka hwee ankyerɛ me na ɔse ɔbɛboa me sɛ mepɛ sɛ meyɛ asɔre a na mese okay nti emu a na me mehyɛ sukuu ase na meyɛ house baby like mesua adwuma nti manya ho anyɛ mampɛ hɔ a me anyɛ mpaebɔ no nti ɔno ne kɔpɛ obisa me na mese oh Mahyɛ school ase nti no menni time bio a me deɛ mede bɛyɛɛ because of mmɔfra ne school ne mentumi combine ne nyinaa nka asɔre ho. Na ɔsi okay nti mo ara na dɛm mehyia ne kurom na ɔka kyerɛ me sɛ wanya hɔ a wahyɛ mpaebɔ ase na ɔne maame bi na ɛnam. Nam sɛ oh nice na ɔde ne number foforɔ a wanya maa me. Nti ɛwɔ mu a na wakyerɛw me oh wo mmɛsra me Wo mmɛsa me ti dabi meyɛ recording ɛna mede to me what whatsapp so na me use so ɛna ohun yɛ na ɔsɛ wow wowɔ nice voice nti sɛ wopɛ sɛ ɛɛ nam sɛ o saa me me nim nnwom to ghana nnwom ne bebree me werɛ fi. Mennim to biom. Ɛna ɔse oh ɛnyɛ problem na nka mɛkyerɛ wo the way a yɛtɔ dwom nti wobɛtumi ɛyɛ dɛn aba asɔre na nka makyerɛ wo the way a wobɛtɔ dwom. Ɛna ɔse oh nice sɛ wobɛsɛe wo time ama me na wobɛkyerɛ me dwom to deɛ a me nso me mepɛ Ghana gospel nnwom nti no eh, nka m'ani bɛgye. Ɛna mese ok na da bi na me mekɔsra wɔn last year December 2017 I think one or two weeks before eh, Titi First no, na mekɔɔ na mekɔsraa wɔn. Mewiaeɛ kama, m'ani agye. Oh, boy no nso so ɔyɛ obi a ɔno ne first person a ɔtoo dwom a ɛka ketewa bi nka meka tons saa tons yɛ a Yɛakaakaaka yi, menkaa sɛ mengye ndi but me mennim ade korɔ ɛhɛn efisɛ me menhyɛ da ɛnfɔɔso nka bi sɛ Nyame dwen sɛ ɔsɛ meka bi a ɛhɛn mɛka bi ɛna me me na mekɔ mekɔ a mene M'abusuafo na yɛkɔ. Nti yɛkɔ aa oh. Mmofra no nso ani gye hɔ. Me mma no kɔ a, wɔnha adwene. Normally me de wɔn kɔ baabi a wɔbɛha adwene ara ma kyerɛ sɛ obiara koraa bo befuw. Ɛhɔ nso wode wɔn kɔ a, wɔduru hɔ a na nkwadaa no ada. Wɔnha adwene. Nti na m'ani agye hɔ. Ɛnna boy no nso so, okay me mihu no sɛ ɔyɛ nipa papa. Saa na me mihu no. Me deɛ mendwen bɔne biara mma no. Mmaa no a wɔwɔ hɔ no na eduru baabi no na sɛ Nyame, minya feeling bi ma wɔn sɛ, Ahoɔhia ne anibere ne konkonsa honhom bi te wɔn mu. Nti me ne boy no kasae sɛ ɛyɛ a ɔnkae wɔn mpaebɔ mu efisɛ ɛyɛ menya feedback feeling bi fa saa adeɛ no ho fa mmaa no ho. Na mmaa deɛ sɛ wonim sɛ yɛ deɛ ade pa yɛ bɛyɛ yɛn ara bɔne nso bɛyɛ yɛn ara nti no. Ae. Ɛna me ne no kasa fa wɔn ho ante duu mmɛ bi na wɔn kora wɔn gyee me number. Sɛ oo mo a ɔmo so bɛ kyerɛw me bi na me se nyɛ problem na me de me number yɛɛ den ɛmaa ɔmo. Baako bi deɛ ah ɛduru a yɛyɛ asɔre na sɛ ɛkyiakyia yɛn ho yɛɛ kyia a na wayɛ ne nsa biribi sei bi na me se ei ka me tirim sɛ na adɛn wo pɛ sɛ wo bɛ kyia obi a ɛyɛ false anaa na wo yɛ wo nsa sei na wahu nkyia a yɛyɛ sei akyia nso deɛ nka yɛyɛ yɛn nsa bi style bi sei. Na wo deɛ woayɛ wo nsa straight sei, wode bɛtare me sɛ madɛn? Ɛna nti ɛduru baabi no mahu sɛ wɔpɛ sɛ wɔbɛkyea me na me nso so meyɛ a me deɛ me mapɛ baabi afa. Nti meka kyerɛɛ guy no sɛ ɔsɔfo no sɛ eh, Mr. Aaro, ɔsɔfo Aaro, Prophet Aaro sɛ sister yi, Anibere honhom wɔ ne mu. Ahoɔyea honhom wɔ ne mu. Nti no, ɔmmɔ mpae mma ɔne ne nkasa no ntu ne fo. Afei na mmaa no ahyɛ aseɛ de skirt skirt reba asɔre. Ɛna mese no, mpaebɔ wei deɛ ɛnyɛ adwuma sɛ mode ntadeɛ ntadeɛ sei bɛba. Nti mefrɛɛ boy no na meka kyerɛ no sɛ ɔne wɔn nkasa. Ntadeɛ no a wɔde ba hɔ no ɛnyɛ good. Ɛnsɔ Nyame ani sɛ ah ɔbaa a ɔreba asɔre na wahyɛ ntadeɛ bi sei na sɛ Yɛbɔɔ mpaeɛ ma no a wɔtɔ fam a, afei na wɔn han mu nyinaa ba abɛgu hɔ. Yɛn nso so nyɛ wɔn han mu nti na yɛbaa asɔre hɔ. Yɛpɛ ahan mu ɔhwɛ a, aburokyire na yɛte no. Yɛbɛkɔ abɔnten Samatha ne akɔhwɛ ahan mu papa, ɛmu colours, ɛmu deɛ nwi wɔ so ne deɛ nwi nni so nyinaa. Ɛha ɛyɛ free show, wonya bi hwɛ ɛɛ TV so, internet wɔ hɔ, baabi a bɛkɔ biara bɛnya bi ahwɛ. Ɛnyɛ ɛno nti na yɛbaa asɔre, nti wɔnkasa nkyerɛ wɔn sɛ wɔn a wɔba asɔre a yɛpɛ wɔn akyɛ, wɔn bɛhyɛ skirt a wɔn hyɛ leggings a emu du wɔ aseɛ, sɛdeɛ ɛbɛyɛ obiara nhu wɔn ho, anaasɛ wɔn bɛhyɛ trousers na wɔn de aba asɔre, ɛma obi nyiyi ne ho wɔ asɔre dɛm a, ɛno deɛ ɛnyɛ adwuma. Na boy no si yom, na mesɛ hwɛ deɛ wɔbɛhyɛ aseɛ de atete wɔn no, ɛno na ɛbɛka hɔ later. Wɔn ho sɛ asɔre ha deɛ no nonsense a wɔn ba a wɔn yɛ discipline. Wɔn a woanhyɛ wɔn ase a, ɛbɛwie akyiri no wobɛkasa mekaa yi. Ɛbɛgye nsamu. Baabi a wokɔeɛ no a wose nneɛma nkɔ so yie na wogyaeɛ a wobɛtee wo deɛ no, saa ara na wo ha nso so bɛyɛ a obi nso so bɛgyae wo deɛ no na ɔno nso akɔka the same thing ayɛ dɛn afa w'asɔre no. Nti me deɛ afotuo na meyɛ dɛn mede ma no. Nti sɛ wɔahu sɛ mema bɔe no afotuo sɛ sɛdeɛ bɔe no sɛ ɔhu me a tɔ da na ɔde ne nsa bɛto me kɔn mu sɛ ee na ɔrebɔ me din na ɔresere ɔse Sandy baby, Sandy baby Ɛyɛ a me sɛ ee wodeɛ ɔha adwen Na ɔmo nyinaa ato no ɔmo amunimuna ɔmo anim sɛ ha ɔmo sɛ ɔpɛ m'asɛm o Sɛ ha ɔmo sɛ ɔde ne nsa abɛto me kɔn mu o Sɛ ha ɔmo sɛ sɛ deɛn nyɛ o Mennim ade korɔ nti a ɔmo yɛ saa Ɔmo amunimuna ɔmo anim bi na ɔmo de tete hɔ Asɛ ɔmo ne wo sere asɛ ɔmo ne wo nsere bi Nyansakyae mm na yɛ nenam mu na ada bi me kɔ asɔre ɛna prophet R ɛbɛka kyerɛ me sɛ ei madam wate asɛm aba me sɛ di asɛm ɔse ae ɛɛ Mr yi I think yi Mr yi sei madam H aka kyerɛ no sɛ ɔne ɔsɔfo asɔmasi bi wɔ yɛn asɔre a na yɛkɔ no a yɛgyaeɛ no akɔ akɔ akɔda na na ɔne ne twe mpena na na sɔfo no sɛ ɔbɛware no na sɔfo no anware no akɔ akɔware ɔbaa foforɔ ɛnam sɛ ee Ɔno no asɛm wei deɛ me deɛ me ngye nni wei deɛ wei nkoaa deɛ mm ɛyɛ ntorɔ paa na wɔn pɛ sɛ wɔn twa to madam H ɛso me deɛ me nyi nni da sɛ madam H ɔbɛyɛ biribi sɛ efi sɛ yɛ yɛ kɔ asɔre na yɛ bɔ mpae a ne bia ɔte hwe holy ghost ba bɛfa no ti no wei deɛ me ngye nni da ɛna ɔno koraa ɔkɛ me. Me, menim sɛ ɔne bɛrima bi wɔ, ebia na ɔne bɛrima bi wɔ hɔ. Yɛwɔ nkurɔfoɔ a wɔn deɛ wɔn kunu mu yɛ ɛɛ oh boy yi kura fɛn ne sɛn boy yi a ɔkɔ store ɔnyɛ bi tɔ yi ɔkɔ amazon a baabi a ɔbɛfa biara ɔwɔ hɔ wobɛtumi anya no atɔ no adeɛ no abɛto fie wobɛtumi de ahyɛ wo sonnwa ase wobɛtumi de ahyɛ wo wardrobe mu. Wobɛtumi de ahyɛ baabi a wɔn nan nhu. Sɛ wonni mma nso a, wobɛtumi agya ato wɔn mpa so saa ara. Saa boy no, ah, mmaa pɛ n'asɛm. Oh, oh, me werɛ fi ne din. Patrɔ, mekae a mɛka akyerɛ mo. Ebia ɔno na ɔne ne friend no deɛ me deɛ mennim. But sɛ nipa paa deɛ menyɛ sure sɛ because mate sɛ sɛ ɔyɛ virgin nti ɛyɛ me nwanwa. Kyenkyen ara Mister Arr sɛ ɔne Mister Yi na ɛyɛ adwuma, na Mister Yi na ɛbɛka kyerɛɛ no sɛ Madam H sei ne wura ho. Ɔyɛ disappointed wɔ ɔsɔfo asɔmasi mu sɛ ɔsɔfo wabue ne tɔnga, wabue ne gya, na afei nkowie a akyire a, ei ɔsɔfo, woakɔ akɔfa ɔbaa foforɔ na waware no, woamfie Madam H. Madam A kyerɛ sɛ ɔde ankɔ yɛ virgin no na kyerɛ sɛ wo na wo break yɛ. Na wa break awie a wo mpɛ aka wo kɔ break yɛ dɛn? Ɛɛ ɔsɔfo. Hmm asɔfofo a maba. Ee biara mo ho wɔn nsɛm. Me nua mo. Mo ho wɔn nsɛm o mo bɛ kɔ me. Me kɔn mu koraa na m'ani asɛe mo. na ɔka kyerɛ sɛ ɛnyɛ nokorɛ wɔn forget it na Mister H dwa n'anum ɛyɛ ahoɔyɛ ɔpɛ sɛ ɔtete wɔn ntam because Prophet R ɛdɔ Madam H a ɔpɛ sɛ nkɔware no na Madam H maame mpɛ ne so na mesi ɛyɛ ɛno nti na ɔyɛ ahoɔyɛ a na ebi a guy n'ani wɔ mu anaasɛ ɛyɛ n'ahi kɛkɛ ti na ɔpɛ sɛ ɔtete wɔn ne Madam H ntam nti Prophet R twa so. Na Mister Yi deɛ, me ngyinii no, nka nokorɛ no, ɔno koraa, me kɔɔ asɔre foforɔ na ɔpɛ m'asɛm paa, ɔno koraa na me kɔ gye me tithe card no, ɔde me kɔɔyɛ. Ɛmaa me kɔ gye yɛ, ɛfɛ yi wie akyi, ohun me asɔre na obu me anikyi. Ɔte ha na me bɛtena hɔ, ɔbɛsɔre. Sɛ side ha na ɔte na me ba side hɔ, ɔbɛsɔre akɔ other side. Ɔnyɛ ne ho nipa pɛtɛ, ɔnfɔgete no. Na ɔsam se ae, ɔnyɛ, me deɛ mempɛ n'asɛm, ɔmpɛ ma me nso mpɛ n'asɛm, na akyire no ɔhuu nipa a meyɛ no, ɔhu me a, ee hallo, ɔmpɛ sɛ ɔbɛkyea me, na me nsi am se, hmm, mo, yɛdi mo akyi a, yɛsan bɛdi mo anim, mo, na meka kyerɛ no sɛ wɔntwa so, ɛnyɛ nokorɛ, ɛna. ɔsesaa na meseae wɔntwa so. Afei, mekɔhyiaa Prophetess Jay. Prophetess Jay. na mese prophet, Prophetess Jay. Me, eh, medi kan ne obi kasaeɛ a, yɛfrɛ, ɔno sɛ yɛfrɛ no Mr. R, Saa, wei deɛ ɔyɛ different, wei yɛ Mister R foforɔ. Na me se Mister R ayi, asɛm a mate wei deɛ, ɛwɔ sɛ wokɔ bisa Madam H ma me, nye hu nokorɛ wɔ mu. Ɛwɔ mu sɛ Prophet R amfa ansoma me, na mmom me ankasa me pɛpɛ nokorɛ no a ɛwɔ mu, ɛfiri sɛ me me gyedi sɛ Mister yi ɛɛbɛ tete Prophet R ne Madam H ntɛm.

Asɔfo foɔ nso ɔmo wɔ asɔre ɔmo nyɛ ni ɔmo nyɛ ne size me koraa me nyɛ me size ni ɔmo ɔmo yɛ nkɔkorafo ɔmo nyɛ ni paa ɔmo yɛ yɛ uncle ne yɛ grandfathers eti wei deɛ nyɛ ne size hmm sɛ ɔmo ɔmo nim koraa ɔmo aba hmm ɔmo pɛ deɛ ɛsese ɔmo ɛna mesi me ngye ndi na ɔno nso sɛ ɔnya nso na ɔmo bisa no. Sɛ ɔno koraa sɛ obisa madam ba wammɔ me din na me so manka nipa a ɔkaeɛ ankyerɛ no. Sɛ ɔno koraa ɔkɔbisaa ne rɔɔ saa na nipa no se me, me deɛ me ne obiara nni nkɔmmɔ. Sɛ ɔno koraa wanka ankyerɛ me. Nti da bi na mekɔhyia Prophetess Jay. Na me se Prophetess Jay ei, pakyɛw Prophet R aka akyerɛ me sɛ, Madam H. ne obi akɔ akɔda, ɔsɔfo bi akɔda wɔ asɔre hɔ a ɔsɔfo no anware no akɔware ɔba foforo, na gɛɛ no sɛ yɛ ne ya pa ara. Na Mister Yi na ɛka kyerɛɛ no ɔse, ah, wei deɛ, menye nam so yɛ nti no mebisa Mister Yi sɛ yɛ ampa a, cause me mehu ne sɛ yɛ Mister Yi yɛ ahoɔyɛ a ɛwɔ Prophet Prophet R ne Madam H ntam. Nti ɔno koraa na ɔdwen sɛ mekaa sɛ foforo nti hɔ na ɔkaa sɛ ah na sɛ Mister Yee deɛ ɔno koraa ɔpɛ Madam H ɔpɛ sɛ ɔware no ɔmaame ne no se eeh ɔmaame ne mpini so no koraa mennim koraa me ne no akasa sɛ nti ɛhɔ ara na ɔkaa sɛ ah hwan na ɔka na na me se Prophet R na meka n'asɛm ɔse daabi o me meka Mister Yee ho asɛm Ɔse Mister Yee ho asɛm na wo ka ei Mister Yee soso pɛ Madam H na ɔseɛ neɛ na ɛnɛ da hɔ yi asɛm a me ka yɛ Madam Pro ɛyi Mister Yee akɔ akyerɛ Prophet R sɛ Madam H ɛne ɔsofo bi akɔ da wɔ asɔre hɔ sɛɛ wɔ pɛ no ɛnti na ɔtete ɔmo ntɛm no mm ɔpɛ no ei ei sɛ me ka yɛ me ka kyerɛ Prophet R sɛ ma ne ngye di Na Mister Yi retwa ntorɔ. Ɔpɛ sɛ ɔtete ɔne Madam H ntam. Nti na wahyɛ da akɔpagya asɛm kakaka sei sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛhye Prophet Al sɛ, Ah! Gay yi a ɔna ɛsɛ sɛ ɔyɛ virgin. Me nso so meyɛ virgin na yɛpɛ sɛ yɛware. Na obiara wɔ asɔre koraa ne mfa amanfoɔ adwene mpo sɛ yɛyɛ biribi mpo a yɛnyɛ hwee. Ɛna wo ne ɔsɔfo akɔ akɔ da na ɛkyɛ sɛ ka boy na yɛ ne yɛ na nka wɔyɛ den wagyae madam no akyi di ti me ka kyɛ madam ɛyɛ prophetess sɛ wɔn bisa ma me ɛna ɛna prophetess ka sɛ obi bisa ma me na me si yɛ ɔma ti me wɔ hɔ na prophetess frɛ me na ɔsɛ me bisa asɛm no na me bisa yɛ no ɔsɛ ɔne obi ani nkɔmɔ maka na wɔn ka no kura ti maame bɔ odin sɛ Ɛyɛ Prɔfɛt Aaron na ɛka kyerɛɛ me. Bi na nnipa no abɛbisa me sɛ memmisa wo. Ɛyɛ ampa? Na mese, adɛn nti na woyɛ saa? Sɛ saa deɛ, woka saa na ɔbɛ, ɔkɔbisa a, ɔbɛ, ɔbɛka sɛ ɛnyɛ nokorɛ. Ɛna ɔse, oo, me deɛ mebɔɔ no din sɛ na mepɛ sɛ mehu, na menim sɛ mebɔ din no a, waka anka ɔbɛsɔ mu na waka nokorɛ. Na mese, no, no, woyɛ saa wɔnka nokorɛ no ɛnkyerɛ wo. Woyɛ saa wɔnka nokorɛ no Next time wo bisa asɛm a wo deɛ bisa no raw saa. Sɛ ɔka sɛ ɔnka hwee nkyerɛ obiaa wo deɛ bɛka kyerɛ me ne yɛntwɛn kakra. Sɛ nipa no bɛbisa me a na kyerɛ sɛ wakɔ bisa nipa no nti na nipa no nso yɛ dɛ ɛbɛbisa me no because asɛm wei deɛ ɛyɛ asɛm kɛse a ɛwɔ sɛ yɛhwɛ na yɛka. Ɛnyɛ possible sɛ ɔsɔfo wote asɔre dɛm a na wo wo wo biebie mmaa agya na wakɔ aware ɔbaa foforɔ. Akwadaa no soso koraa wosua ɛnyɛ wo size no no. Nti me wɔ hɔ aa me deɛ asɛm atwam koraa bɛyɛ one week me wɔ hɔ anɔpa paa na me princess papa bi me siesie abɔfra yi gu ama abɔfra yi akɔ school nana hemaa ɔbaa wɔ asantoa the second a wasa akɔ aba ma ma wo no waba ne maame hɔ ama ne maame papa bi awo no na me nunu me ba papa bi tirim na madam bi afrɛ me. Ae, hello, na mese, ee, ɛno deɛ nsuo bɛtɔ, madam ɔfrɛ me anɔpa papa yi sɛ wɔn no kɔa no no, wɔnyɛ lɛtɛ me mmɛkan ma no, anaa ɔwɔ appointment me nkɔgya no. Wozi yi deɛ ɔhia mmoa na ɛsɛ deɛ ɔfrɛ o. Na me deɛ mekaa saa na mefaa fon na sɛ, ee, madam, Osama bin Laden, metee wo nka akyɛ. Ei, na wo ho te sɛ ɛnna ɔse ne ho ɛ. Aane, ɔno deɛ. Deɛ nti a ɔfrɛɛ me na ɔba abɛka na mesɛ adɛn? Aane, me, ɛdeɛn na ɛne me problem? Na mesɛ adɛn, problem bɛn? Ɛnna mpakyɛ biribi asi. Ɔse aane, biribi asi sɛ wonnim ade korɔ, ɛnyɛ wo ho sɛ deɛ wonnim, wonnim ade korɔ. Na mesɛ deɛn na mennim, deɛn na asi, deɛn na aba? Mpakyɛ ka kyerɛ me. Aane, wo, wobaa sɛ woba abɛsɔ Mister. eh, Prophet R. Asɔ ahwɛ a, anaa? Mebɛsɔ no ahwɛ. Ɛna mese, mebɛsɔ no ahwɛ sɛ sɛn? Me deɛ, meyɛ dɛ bɛsɔ Prophet R. ahwɛ. Sɛ ɔno na afrɛ me sɛ memmra na ɔbɛkyerɛ me nnwom a yɛaka koraa a yɛrepɛ berɛ a na ɔbɔɔ organ no koraa ɔgyaa asɔre na nya yɛayɛ a na wasa aba. Sɛ yɛne no bɛhyia Saturdays na yɛayɛ rehearsals. Ɔse, ae, wobɛyɛ deɛ rehearsals? Ah nti na wontumi mma asɔre bio no me nso so mewɔ stress wɔ fie dendendendenden a ɛnyɛ easy abusua mu ntɔkwa ɛɛ ɛnyɛ easy koraa ɛgya ɛdɛn wɔ me fie a me sɔfo problem akɛseɛ wɔ me fie na me se me pa kyɛw ɛde asɛm sɛ no ti koraa me ntumi nyɛ dɛn ɛnkɔ asɔre bio ma yɛ stress bi. Kyerɛ sɛ, wɔn mma no ntumi wɔ fie hanom. Sɛ wɔayɛ wɔn adwene sɛ wɔn de bɛfa me ba mu ama me mma no ateetee me, sɛ ɛwɔ sɛ medi kan yɛ hwɛ na me fie dwo ansa na makɔ Nyame fie, anyɛ saa a menkɔ. Na mese, Madam, pakyɛ wo de asɛm, ka asɛm korɔ na menka menyi me ho ano nkyerɛ wo. Ɔse, Aane. Ebia menkaa asɛm koraa, mefrɛɛ wo sɛ mebɛte wo warning. Ɔse ei, wobɛte me warning? Sɛ dɛn bɔne na mayɛ wo a wobɛte me warning a? Ɔsee me me bɛsɔ Prophet R ahwɛ. Na me, ɔka kyerɛ me, ɔma me me warning sɛ me me mɛgye n'atuo nyinaa yɛ kwa. Me megye ne to nyinara ɛnbɛ mo aanh bɛ brɛ paa nyame bɛ tua wo ka na me se ei madam wafrɛ me anɔpa paa sɛ me hyɛ ama me ba akɔ ne school na wafrɛ me ɛdome me didi matɛm sɛ deɛ ei Mepatwo wo deɛ wo wie a wo deɛ di mate wo wie a mame hu me ho a na ɛde asɛn ka asɛm korɔ kyerɛ me mesrɛ wo na ma yɛ wo bɔne a me mpa wo akyɛw anaa me nkyerɛkyerɛ mu nkyɛw the way asɛm no yɛ dɛn ɛbaa yɛ sister yi se ɛhe ne ha ɔno deɛ deɛ waka no wɔka na me me ne Mr. R ɛna yɛyɛ di Prophet R ho kɔnkɔn sana Me me ne Mister Are yɛbɛbrɛ paa yɛbie kyɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ koraa sɛ yɛwɔ kura bɛyɛ fɔke na m sɛ ei madam nya abotire o na agyimifo ɛna ɛkasa by heart by heart wonyɛ gyimini nti calm down na yɛn kasa mepaa kyɛw asɛm no a wode aba no bisa me sɛ mate sei ne sei ne sei ne sei na menyi w'ano Adɛn na wofrɛ obi wɔ ne fon so na wudidi no atɛm na wodome no bere a wunnim wummisaa nipa no maa no nyii ne ho ano? Ɔse ɔno deɛ ɔnni time ɔde bebisa me ama mayi me ho ano. Ɛnneɛ girl no dii m'atɛm. Manka sɛ wanyi m'atɛm anaa deɛ, ɔdii m'atɛm. Ɔdii m'atɛm papapapapapa. I think sɛ wei ka wo second time a obi afrɛ me fon so a wadi m'atɛm. Aberɛ a menyɛɛ nnipa korɔ hwee o. Hmm. Kyerɛ sɛ aburokyire na wɔte. Ɛna house phone no, mobile phone, wotumi yuso no just anyhow. Me deɛ, ahia me, menni sika nti no, me menni free course saa. Mewɔ just hundred minutes a month pɛ o, hundred SMS a month, ɛna internet, boyo internet bi, ɛna manya aka ho. Cos me ni skirt no na me tua nine euro ninety five cent sɛsei ɔmo gye me I think twelve euros ne sɛn because me nyɛ sika a me de bɛ yɛ contract boɔ dendenden bi akɔ tua ɛka dendenden nti agya ɛɛ ɛna ɔno deɛ ɔno na ɔwɔ contract akɛseɛ. Ɔkuta fon a papa ɔtumi de frɛ di atɛm berɛ a obiara nyɛɛ hwee. Ɔmmɛka ade korɔ nso a woyɛeɛ nkyerɛ wo mma wonyi wo ho ano. Ɔno deɛ ɔdi wo atɛm akɔ. Ɔno deɛ ɔfrɛeɛ sɛ ɔrebɛma wo wɔne na wɔkora mpo no, wɔtenaa hɔ kaeɛ no na ɔno mpo ɛka kyerɛ wɔn sɛ ɛnyɛ hwee na ɔno deɛ ɔne me rebɛkasa ɛfiri sɛ ae me mewɔ mma nti. Ɛna me me wɔ problem bebree da me so nti. Na me sɛ ee ti mo akonsi da me mpo nie. Na kyerɛ sɛ mo atena hɔ ayɛ me anɔpa paa nso na ɔfrɛ me o. Prophet R nso so te sister ne fie. Sister yi a yɛ ɔfrɛ me. Prophet R te ne fie. Sister no ɔne ne ma na ɛte. Prophet R te fie hɔ bi. Hmm. Sister no nso so yɛfrɛ no Sister M. Sister M. Prophet R te Sister M efie. Sister M na ɛfrɛ me die matam. Na mesi Sister M paakyɛw gyina so. Meba. Ɛna me kɔ frɛ Prophetess Jay. Ɛna me sɛ Prophetess Jay. Ɛɛ. Mesrɛ wo. Obi afrɛ me a ɔka sɛ menti ase nti wo deɛ yɛn kɔ na kɔyi na ɛne ne nkɔ kasa ma me. Ebi a wo deɛ woyɛ asɔre na ɔyɛ asɔre panyin wɔ baabi a ne yɛ kɔ no hɔ na wokɔ asɔre woyɛ asɔre panyin ɛna wɔn agyae asɔre na me deɛ me mete me baabi me dwen me ho ɛna wo sɛ me mmra w'asɔre na maba wo sɛ wobɛkyɛ me nnwom to afei wafrɛ me girl baako afrɛ me didi ma tenten mesrɛ no ɔmɛtie ma me ebi ɔno deɛ wayɛ panyin no wasan yɛ prophetess wasan yɛ asɔre panyin ebi a ɔde anidie bɛma no na ayɛ dɛ ɔaka asɛm kor na meyi me ho ano na meka kyerɛ girl no sɛ mereferɛ asɛm asi aa ɔno deɛ mfa ne ho sɛ hwan mpo na mɛfrɛ no koraa mfa ne ho ɔno deɛ deɛ ɔaka na ɔaka na me menhyɛ yie na mese yo na mefrɛ nipa no na mekyerɛkyerɛ mu kyerɛ nipa no sɛ asɛm asi afrɛ me anɔpa anɔpa yi a wɔredi ma atɛm nti maka kyerɛ sɛ mefrɛ wo na ɔnka waboa me na ɔne no akasa ama me na ɔma mahu me bɔne a mayɛ na sista no ne no kasae, ɔse ɔno deɛ ɔne hwee ka kyerɛ sista no, kyerɛ sɛ ɔnhu mpo sɛ panin yi gyina fon no so nti no, ɔrebrɛ ne ho ase na wakyerɛkyerɛ no, ɛmfa ne ho. Ɔdii m'atɛm, dii m'atɛm, dii m'atɛm, gay yi dii m'atɛm, ɛma owie na ɔsan ka tee fon no ka. Mekasa na hu deɛ me ho yɛ me no ah Jesus deɛ me ho yɛ me no ho wɔdi m'atɛm papapapa ma ne ka me kra hɛ kyɛ sɛ adeɛ ɛyɛ me ya koraa ne sɛ me me na wɔdi m'atɛm no Me nso na ɔnya lɛta a ɔde brɛ me ma mekan ma no. Me nso na ɔkɔ appointment a, mede me mma kɔ kindergarten anɔpa pa ara. Ɛwɔ sɛ meduru appoint ayi ɛhɔ eight thirty, ɛda hɔ koraa a eight. Na sɛ meyɛ late a, gɛɛ yi bo afu.

Me me tumi de me phone me phone yi a me wɔ hundred minutes pɛ no me de frɛ ɛma ɛka bae mangye mangye ho sika because of sɛ me yɛ papa ama me nua mo a ɔmo te krom ha a ɔmo nte kasa no yie a ɔmo nneɛma yɛ basa me boa wo wowɛ wowɛ wanya ho afrɛ me ɛɛdi me matɛm ɛɛboro ɛɛdome me. Hmm. Adeɛ no ɛhye me ma mesuo firi m'ani ase bae na mesu na meba ne sɛ mama adɛn na wosu na mesɛ nyɛ hwee because me meyɛ one one type of a person a me me ne me ma ntena fie ɛngyina fon so ɛnnidi wɔ bi atɛm ɛnkyɛ obi ma me ma nte sɛ nipa no ayɛ me bɔne anaasɛ mahu sɛ wei yɛ adeɛ nyɛ nti no meka ama me ma ate no Ɛna sɛ obi koraa yɛ biribi saa na me menka nkyerɛ nkoraa ne sɛ asɔ nasi te sɛ nti wohu na atwam me saa deɛ no menyɛ yɛwɔ parents a wɔyɛ saa nneɛma no me menyɛ saa deɛ no ɛnkyerɛ me ma sɛ wei ayɛ sɛ wei ayɛ sɛ nti no wohu na atwam ah tante wei anaa uncle wei yɛ sɛ me menyɛ saa nneɛma no nkyerɛ me ma Ti me mma kura ɔmo bɛhu gɛɛ ne ne ɔmo ɔmo bɛkɔ ne nkyɛn because ɔmo nnim hwee me nkaa biribi ayɛ dɛ ɛnkyerɛ nkoraa no na wonya ho di ma tɛm ɛma ne suo firi m'ani ase ba ɛma me ba ebisa me sɛ ma makora ne sɛ wɔn nkɔ sukuu me nkaa sɛ nkɔ nkyɛn no wɔn ne frɛ fon na nipa korɔ se de na me sɛ ɛnyɛ biribiara ɔno deɛ wɔn nkɔ sukuu na ɔba a. na maka asɛnkora ayɛ den akyerɛ no na mekorɔkorɔakora akora no ekɔ no wɔ su because sɛ ohuu me sɛ me werɛ aho saa da na akora no esu ade a ɛhyɛɛ me sɛ wama me ba no esu wama me me ba no esu because of sɛ wafrɛ me didi matam ama me werɛ aho te akora no nso su akora no nso nkɔ sukuu imagine sɛ akora no kɔtena sukuu dan mu a Te saa a, de akora mu nti obetumi asua ade ama no ayɛ yie na wanyi wanyin abɛyɛ nipa papa daakye. Wopɛ sɛ wosɛe me ba future wahu. Wopɛ sɛ wosɛe me ba future ma no wahu. Yɛasoma wo. Bɛdi di matɛ na mebu mfu na menka bi na munyi no aso mfa mmere mmereki me me breakthroughs na momfa nsɛe m'ade pɛpɛ bi a nyame ɛde ba m'akwan mu wahu. Moka sɛ meyɛ gyimifoɔ ma mo wahu. Memahu mo mo trekese no o. Aane obi bɛse yɛ trekese. Me mahu o, mo tricks no a ɛwɔ mo so no a mode treketreke no, me mahu mo ho mu, mahu mo honam mu. Montumi ɛmfa asɛmfo kankan bi amma mmɛ metwintwa m'anan mu ɛmɛdidi me m'atɛm, na mondwen sɛ merebɛsɔ so abɛdi w'atɛm bi, na moanya agyina so de akɔ honhom mu na mode abɛsɛe m'ade papa bi a ɛbɛba m'akwan mu ama abiebie me dɔɔ so ama me. No! Na me frɛ Mister ɛyi Aro. Na me se Mister Aro, me tie asɛm a Madam Emma frɛ ka wɔ di mo atɛm. Me frɛ Prophetess A. Jane kora mpo sɛ ɔne me nkasa, deɛ yɛ ntie. Na me se ah da no me kaa sɛ bisa madam H asem no bisa na ɔse ae na me se adɛn wo bɔɔ me din ɛna ɔse ah sɛ wo kora wanka nipa korɔ nti na me se ah yeah yeah yeah wo nkoa na me bɔ wo din na wanka nipa korɔ nti ama ma yɛ dɛn mantimi amma obia din ka wo nkoa na ɔno koraa kaa sɛ oh me nka nkyerɛ wo sɛ nyɛ nokorɛ ndwen saa mfa ne ho ɛma me koraa me kaa sɛ wo korɔ mpo no wayɛ dɛn wangye adi ɛno nti na wo woka kyerɛ me sɛ me bisa no no na me se na ɔka kyerɛ me sɛ nie prophet Aaron ɛboa because nka ɛyɛ ampa a adɛn nti na eh, Mr. Yi ɛbɛbisa wɔ asɛm no obuofu a mo bɛ ataake me sɛ yɛ ampa sɛ Mr. Yi abɛka akyerɛ wɔ sɛ Madam H ne sɔfo bi ada ɛwɔ asɔ na sɔfo no anware na na sɛ makɔ bisa na mimi pɛ no kora mimi ko ama no no wɔn nti na mimi kɔ bisa sɛ because mimi nim sɛ ɔpɛ girl no asɛm Ɔpɛ sɛ ɔware no. Ɛna nnipa bi pɛ sɛ ɔte ɔba wɔn ntam na ɔtete wɔn ntam. Nti me meyɛ dɛn? Menkɔbisa mu ama no. Na anka mapɛ nokorɛ no abɛka akyerɛ no ama wayi yawodeɛ anaa biribi afiri ne mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔndwene sɛ Madam H. yɛ nipa bɔne no, ɛfiri sɛ ɛnte saa. Ewiase bi ni sɛ yɛ ɛyɛ ya because me amanfoɔ bebree asɛe me din wɔ kwan bebree so a na ɛnyɛ nokorɛ mannya ho anyi me ho ano me next topic a mede bɛba no ɛyɛ judgement mo judge amanfoɔ wrong aberɛ nipa no nyɛ hwee me me old phone a na me use a megyaeɛ sɛ wo use phone na wogyaeɛ a wɔde number no ma obi na nipa na ɔgyee number no wɔ whatsapp na boy no ɔyɛ broni Amanfoɔ dwene sɛ me boy ne boy no. Ɔmo frɛ boy na boy no nso girl friend ɛdi ɛne me din yɛ the same din m'abrɔfo din. Wokɔ me Facebook wɔ Adom Hyira wobɛhu m'abrɔfo din sɛ Sandy ɛwɔ hɔ ɛyɛ Sandra ma ɛne Sandy wobɛhu sɛ ɛwɔ hɔ the same din na na ne girl no nso de nti ɔmo frɛ boy no a Na ɔmo ɔmo ɔmo ɔmo bisa amanfoɔ bisa hɔ se me me girl nti ama amanfoɔ dwen sɛ me me bi bibi ne boy na mayɛ me ho sɛ ɛɛ me ne boyfriend na mete hɔ dindin ti ama ɛɛ bɛrima koraa mpo a na ɔpɛ maa asɛm paa na me dɔ boy kura boy yɛ mfe because ɔdwen sɛ meyɛ nipa bɔ ne ne masosɔ mmarima me ho nsɛm bebree girl bi nso na ɔte yɛ kurom ɔno ɔsɛ me kuro na na mete so na ɔsɛ me. Ne ne colour ne ne biribiara. Nti akora no soso na me wo etire type bi a na me ankasa me na me a me nim na me bɔ me ti. Na ɔno soso ɔpɛ saa etire no bi nti na ɔmaame ɛbɔ ti nti na ɔmaame ebi ma no. Akora no na maame so papa ka kyerɛ no. Ne papa ɛka sɛ ɔwɔ ano afrɛ ae ade na wode bia me hyia wɔ ha anadwo yɛ ana wokɔ yɛ dɛn. Wode bia wo maame soso te fie wo mpie. Ɛma me ne wo maame kora gye ho akyinnye sɛ yɛ wa wo maame soso ɛnyɛ wa. Na mefrɛ wo saa, womfi na wodwane. Girl no nso so, wɔfrɛ no a, wɔbɔ me din na wɔfrɛ no a, na ɔredwane. Ɔgyina hɔ nka sɛ ɛnyɛ mmea o, na ɔredwane. Nti obiara adwene sɛ ɛyɛ mmea, meyɛ biribi na wɔahu me na ayɛ dɛ, meredwane. Nti madamfo bi maame nso so yɛ, madamfo ne maame no, wɔyɛ adwuma bi wɔ train station, saa train train station no, ɛhɔ na na mesi kɔ fie. Nti ɔno nso so sɛ ɔhu girl no a, ɔfrɛ girl no a na girl no redwane. Wɔse a, ɛna dɛ dabia bɛhu wo a yɛfrɛ wo a wonkyea yɛn, ɛna wohu yɛn na woredwane, obiara sɛ ɛyɛ mea. Amafo keka me ho nsɛm bebree, accu accusation ɛyɛ se mene even koraa mene me stepfather koraa yɛde ɛtwe mpena. Nsɛm bebree. Nsoso nokorɛ baako koraa nnim, nsoso manya ho anyi me ho ano da. Yɛsɛe mea ɛwia akyire no, me maame koraa frɛɛ me phone so sɛ a, Adom, mahu sɛ wogyina store bi anim. Mefrɛɛ wo nso so a womfa. Ɛna mese no, ɛnyɛ na wafrɛ me. Ose me koraa ɛyɛ me nwanwa, me koraa me girl no nso so wonyɛɛ call bi a ogyina hɔ na wo nso me ne wo kasa. Ɛna mese ah, ebi a ɔbɛn a ɔde sika na ɔse ah, ɛyɛ akora yi a ɔte saa stop yi anaa? Saa stop no sɛ hɔ ara na ɛmi si, hɔ ara nso na ɔte, ɔno koraa deɛ ɔne wogyina ne fie koraa ɔhu stop no. Ɛyɛ ne, ne stop no ni na ne fie no ni. Ɛna lɔɔre kwan da mu sei. Na mese aa na ɔsi ɛnti na da biara wo papa ka sɛ eh, ohu ohu ohu amanfoɔ kɔmpleni wadamfo yi maame da bi ɔbɛka kyerɛ me sɛ ɔɔ ohu na wonkyia no ɔfrɛ kora ho na mese ei ɛne ɛyɛ akora na because mmerɛ bi obi kora ka kyerɛ me sɛ mesɛ na dɛ me nua ketewa no no anaa me maame ka sɛ daabi girl no firi Cameroon me nso so me me firi Ghana ɔnte me kasa me nso mente ne kasa yɛn nyinaa kurom ha kasa ne yɛka kuro yi a yɛn nyinaa te so yi. Nsɛm bebree bɔɔ yi asɛm kura leta. Ɛɛ me mma papa kora ne me ko yan me me twe mpena nsɛm bebree. Ekɔ wie akyire no saa contract ne kɔ ɛnyɛ me na me de me din yɛ yi wɔ yɛ me me nua panyin a me me di n'akyi. Na tam kana mo 17 years ɛna ɔno no yɛ contract ne yɛ den ɛmaa me. Ɔno na ɛyɛ contract ne maa me. Ti contract ne di two years no ɛna me twa contract ne mu. Nti no wɔde number no maa obi. Nso so na ɛnyɛ mea o. So ne yɛasɛe me sɛ ɛyɛ mea. Wahu? Nnipa gyɛɛgye nnipa na wɔn afa wɔn ho adi ne adidi wo atɛm ne aka nea ɛpɛ akyerɛ wo. Nti ɛsɛ na wɔafrɛ me na wɔadidi me matɛm no. Kae hu sɛ me mewɔ case. Me mewɔ case a me nso so mɛtumi asɔre atia wo ɛwɔ kwan bi so. Ebisa wɔadidi matɛm menyɛɛ wo hwee. Na anka obi abɛka asɛm akyerɛ me o, wo deɛ yɛmfa sɛ meekɔ ko ama nipa no koraa nto nkyɛn a, mewɔ kwan sɛ mekɔbisa bi because ɛdii sɛ yɛwɔ wiase. Because sɔfo no, ɔne girl no kɔda na wonnyina hɔ na me nso mennyina hɔ bi. Ɛna ɛnyɛ sɛ me me biribi nti na mekɔbisa asɛm ni. Na mekɔpɛ nokora ma Prophet Aaron na ɔbɛka kyerɛ me sɛ Mister Yii sei. ama no ahu sɛ Mister Yi yɛ torofoɔ na ɔpɛ sɛ ɔtete ɔne Madam H ntam na moatena hɔ na nnipa no bi Mister Yi bɛbisa wo sɛ na asɛm a maka akyerɛ wo na wo se sei ne sei ne sei no a na wobɛdidi m'atɛm nka wo deɛ bisa me mpo na menyi w'ano na hu sɛ wo na merekɔ ko ama wo wo na merekɔ akɔpɛ nokorɛ no ayɛ dɛn abrɛ wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wondwen bɔne yɛ dɛn ɛmfa Madam H ho na ɛno nti no wontwe wo ho mfiri ne ho because Mister Yi sɛ na n'ani wom sɛdeɛ mekaeɛ no ara na n'ani wom a na ɔno koraa ɔnso pɛ sɛ ɔware girl no na ɔno obiara nim sɛ wo prophet Aaron no wodɔ girl no a wopɛ sɛ ɔware no nti ɔpɛ kwan bi ayi wo afiri girl no nkyɛn wonkɔ no mu ma bi akɔhyɛ hɔ ɛno nti na mekɔpɛ nokorɛ no ayɛ den abrɛ wo nso hwɛ papa yo papa yo nti me nua mu a mobɛn asɔfofoɔ Bi a ɔno ɔgye sɛ sɔfo no ti ne fie. Ɛyɛ asɔre bi bi a otumi de sika ba kɔtɔ. Nti no ɔgye sɛ wɔwie a obetumi afa telefon no de di dwuma no atɛn. Hwɛ, wokɔ honhom mu a wohu nea yɛahyɛ no yie. Sɛ wokɔ honhom mu a madam, wohu me a, hwɛ me me yie. Meka kyerɛ wo sɛ hwɛ me yie. Ɛyɛ a fee w'ani yie na hwɛ me. Wate? Woduru honhom mu a, fee w'ani na hwɛ me. Wodwen sɛ obiara na edidi n'atɛm, wahu? Wodwen sɛ obiara na edidi n'atɛm. Ɛdeɛn na meyɛɛ wo? Wofaa fon didii m'atɛm kwa bere a menyɛɛ wo hwee. Wodidi m'atɛm, woafa wo ho adi. Woama me bɛ asu, wokɔ sukuu, woantumi ansua adeɛ, akora ne werɛ aho. Woama me so masu, woama me kra awerɛ aho. Wosan ka kyerɛ me sɛ memmɛbrɛ. Me me bɛ sɔ ɔsɔfo na hwɛ. Ɛnea bi ɔsɔfo mpakyɛw. Wate sɛ yɛsɛ obi awu. One day ana one hour bi ama ɔsɔfo no akɔ nyane no ana. Ana obi awu one year ana ɔsɔfo no wakɔ akɔ nyane no ana. Ana wate sɛ ɛnya bia obi ɛna yɛtwa ama ɔsɔfo no wafa na ɛteɛ. Afa ɔmo nnan ɔde atua hɔ ama na yɛyɛ ana. Me na me me a me mebɛsɔ no ahwɛ wɔ deɛn ho? Mebɛsɔ no ahwɛ sɛ mebɛgye dɛn wɔ ne hɔ? Anyɛ me yɔnko baa o, bɛɛma na me mebɛsɔ no ahwɛ. A deɛn na ɛwɔ ne ho a me mebɛsɔ no ahwɛ? Hwɛ, sɛ w'adom akyɛdeɛ apue afiri honhom mu ba honam mu a, ɛyɛ nyɛ aboterɛ. Wate? Brɛ wo ho ase. Firi sɛ nkurɔfoɔ bebree wɔ hɔ a, wɔn adom akyɛdeɛ no, Mpie wɔ honhom mu. Na nka wohyia wɔn wɔ honhom mu hu sɛdeɛ wɔn teɛ wɔ honhom mu a, nka wɔbɛsalutu wɔn. Hwɛ, ɛmfa ho ne years a wo wode ayɛ asɔre, wode ayɛ ɔsɔfo o, ɛmfa ho ne years a wo wɔyɛ sɔfo atete nkoraa, nti wodwen sɛ wɔɔden, wo, wo, oh, woka Jesus na amanfoɔ tete gu nti no, wawie. Meka kyerɛ mo, yɛn mu bi no, a yɛn adom akyɛdeɛ mpie yɛ no, mfa yɛn nni agorɔ. Kɔ na wo papa no a ɔhuu me asɔredan mu hɔ no a na ɔhwɛ me no, ɔnka nnipa a meyɛ nkyerɛ wɔn. Me deɛ merebɛbrage, me mentwa m'anom, me menam hɔ a meyɛ normal. Obi a ɔnim me bi anim sɛ me meyɛ normal person, menam hɔ a meyɛ normal. But ɛntra line no. Hwɛ na woantra line no. Wotra a, hmm, wobɛbɔ ho nsɛm. Wobɛnya asɛm wɔ court. Sunday na court afo. Me na meka mekyerɛ wo. Sɛ wogye me wo ho ara ne Nyankopɔn de wohyɛ me nsa sɛdeɛ ɔde wo obi ahyɛ me nsa no a, hmm, madam, wobɛnu wo ho. Sɛ wonnim tumi a ɛte obi mu a, na sɛ wo deɛ wode yɛ pii a, me pa kyɛw, hyɛ so yɛ w'adwuma. Wo te wo nua sɔfo bi ho asɛm a, fa fon no bisa no, wate? Me, wo te me ho asɛm a, fa fon no ka asɛm korɔ kyerɛ me sɛ, Adom, sei na mate afa wo ho, sei na ɛsɛ waka, sei ne sei ne sei na me pa kyɛw, sɛn na ɛteɛ? Na ma me yɛ, me express me ho, ma me nyi me ho ano, wate? Ntena hɔ nnidi m'atɛm mma menni wo ho yaw, ntena hɔ nnidi m'atɛm. Mfa fon ne nkeka fon nkyerɛ me. Na sɛ mebu fo na mekɔka biribi a, ɛbɛka sɛ ee. Ɛna aso m'asi, ɛna ɔsɛ ɔyɛ Kristoni, ɛɛ meyɛ Kristoni. Crazy na ɛgyina me mu, fa matches ne fa bɛsɔ, wate? Na ka wobɛhu sɛ gya bi bɛhye wo. Meyɛ nipa. Nipa biara nso wɔ atenka. Wontumi mfa Kristo Kristosom. Me de wontumi mfa Kristosom bɛkyekye me kɔ o. Do I look like a man to you? Do I look like Jesus Christ? Jesus Christ ɔse me ɔyɛ me ɔho. Me nua abaa na ɛne me o. Me menyɛ Jesus. Ɛna sɛ wo nua yɛ president a, wonyɛ president. Me menyɛ Jesus. Meyɛ prima dom hyira. Sɛ wate? Madam M, next time wokɔba bio a, wohu obi ne yɛfrɛ no Adomhyira a, eh, wohu no a, wobɛhwɛ no mmienu mmienu. Wobɛfa sei na ɔno nso afa sei. Womfa no nni agorɔ bio. Na wo deɛ, kɔ saa, to wo pa kɔ. Wobɛnya difoɔ, wɔbɛdi wo. ama wa collapse awu meka kyerɛ wo ne market wɔn ɛwɔ wobɛnya difoɔ paa wɔn wobɛnya kongoni bɛɛma obɛbie wo gya ama wawu sɛ wɔ sɛ wopɛ deɛ obɛdi mu ama woyɛ mo nneɛma ɛtuo fa wɔ anim na ɛbɛtuo afa w'ani ase deɛ wo sɛ wɔɔden a yɛ wo ho ɛfiri sɛ me na misua na m'ani yɛ den paa so me na mede fa so kasa kyerɛ nnipa cause me yɛ misua no yɛkaa mehyɛ no ɛbɔɔ ma no nti na mennya kwan nkasa obi wɔ no ɛsɛ bayifoɔ ɛna abayifoɔ nti no wonya wobɛka me a mesi yɛ akɔyɛ de ne ho aba na mede afa so na maso so ɔwɔ mi so nya na mendi medu wate nyina so na meka asɛm korɔ kyerɛ wo nti mɛwie no na maka asɛm korɔ ayɛ den ɛwɔ sɛ meka aka akyerɛ wo na wɔatie asɛm no a meka kyerɛɛ wo na aka atemmudeɛ no ho, na sɛ ɛnyɛ sɛ meredi wo atɛm ko, mede reka asɛm na ɛyɛ den akyerɛ wo. Na wo deɛ wodwen sɛ w'adom akyɛdeɛ apue, woyɛ adwuma, wote asɔre, wode wo nsa to nnipa so bɔ mpaeɛ nti no, ɛno ara no no, wotumi ma obi kwan, wote hɔ, wo ne no te fie ma no papa ara, wotumi ama no afa fon adi m'atɛm. Woantumi anka nkyerɛ no sɛ ɔngyae. Woantumi anka sɛ wɔmfa fon no nto hɔ. Ɛnyɛ sɛ wonim nipa a meyɛ, wonim nipa a meyɛ. Nti woatumi ama girl wei afa fon. Girl no, ɔse ɔyɛ Kristoni. So ɔnyɛ Kristoni, ɔyɛ far away from Kristosom. Mo wɔ asɔfofoɔ bi mu a momma kwan ma mo mo mo mma ne nkwadaa bi a wɔdi mo akyi di amanfoɔ atɛm. Wɔfa fon di amanfoɔ atɛm na mote hɔ. Monnka hwee. Na ɛbaa mo sɛ ɛnyɛ mmea, ɛnyɛ mmea. Na mo a mo nso modi asɔfofo akyi a, mo nso mode di amanfo a sɛ sɔfo no ka sɛ kɔyɛ ade a na anka ɛnyɛ sɔfo no sɛ ɔno ankɔyɛ. Sɛ ɔno na ɔse adom akyɛde wɔ no so ma ɔno ankɔyɛ na wakɔgye nnome no na wode asoa wo ho. Madam, sɛ me nso so meka biribi kyerɛ wo sesɛi ara na ɛba mu a, No nso so ɔbɛyɛ dɛn? Hmm? Saa sɔfo no a wodi n'akyi no, ɛmfa ho ne years a wadi sɔfo anaa mmɔfra a wɔwɔ anaa mmɔfra a wɔatete wɔn mu. Yɛse wɔn a wɔdi kan no, wɔn, wɔn na wɔyɛ last na lastfoɔ na ɛdi kan. Nti sɛ obi adom akyɛdeɛ mpie ɛma honam mu a, ɛmfa nnipa korɔ nni agorɔ. Ɛnyɛ wɔn, wɔn ho sɛ wohu nipa na ɔnenam hɔ, ɔnyɛ Jesus mu bi ntsi nhwi ntsi no, ɔnnyɛ den. O, mma bonsam nnaadaa wo, wate? Mma bonsam kwan na ɔnnaadaa wo. Efisɛ nipa a otumi tsia honhom wɔ ho ho ho honhom bɔne wɔ honhom mu, nipa a otumi bɔ kɔmfoɔ kɔma de agradaa si ne so wɔ honhom mu, nipa a otumi hwe abayifoɔ kum wɔn san nyane wɔn. Nnipa a wɔtumi ny ɛ nyane nnipa wɔ honhom mu. Nnipa a wɔtumi kɔmande gya ma no firi soro ba wɔn honhom mu no, madam, sɛ wohu no anisoɔ a, na sɛ wɔntumi nyɛ saa nneɛma no a, mfa no nni agorɔ. Ɛnyɛ w'adwene sɛ nipa no a wo ne no nam no, ɔno ɔtumi yi nti no, ɔno ara no, no mmɔ awie. Monhwɛ mo ho yie, moate? Mo a mofa fam de didi amanfoɔ atemmuroforɔfo no, mobɛhwɛ mo ho yie. Mon, monsua nyansa. Monsua the way a ɛne nnipa kasa. Momma nnipa kwan, wate, na ɔnyi ne ho ano. Na moamfa nnome amfa anka mo, mo ne mo mma. Me deɛ, nnipa bi a mimi nti na mepɛ sɛ ɔdom me mma no mfa mfa ne mma so. Mepɛ sɛ wo a, wobu kura Nyame, wofa mbrɛ w'asamado hɔ. Wobu kura a. Nyame ɔmfa mbrɛ wo asamaa do a me me bɛ sɔ sɔfo na hwɛ me mɛgye ne tuo nyinaa ayɛ kwa me me agenda no a me me de ba asɔre hɔ no ɛnyɛ amba mu me nim sɛ me de agenda ba asɔre because me de me nim sɛ ɔno na ɔkaa sɛ me mbra na ɔnkyerɛ me Ghana nwom ɛtoɔ sɛ nwom bebree me me werɛ fi nwom no Ɛna krom ha nyɛ Ghana yɛmmɔ Ghana nwom ne internet no ɛnɛ o ɛna internet abu first no internet ɛni hɔ sɛ wobɛkɔ YouTube akɔ tietie ɛnwom na first kora Ghana foɔ kora na ɔmo mfa nwom ngu YouTube ɛnɛ na nyame adom saa na ɛma nneɛma wei nyinaa yɛ den for some years ni hmm. Sorry. Soma mu. Me, me megye n'atuo nyinaa yɛ kwa. Nipa na ɔsɛ me memmra na ɔnkyɛ me nnwom to fi sɛ ɛnɛ internet ayɛ fofofo obi atumi kɔ hɔ obi atumi de nnwom ekogu hɔ amanfoɔ ba facebook amanfoɔ yɛ sɛ amanfoɔ yɛ sɛ no Ɛno nti, kyerɛ sɛ woanya ho no ɛna mo mo obi yɛ deɛ wɔpɛ mo mo mo motumi sua nnwom wɔ internet so amanfo etumi sua me kora na menim sɛ ghana nnwom bebree kora wɔ internet so a metumi sua Ɛnnɛ na saa nneɛma wei nyinaa aba a ɛboaboa yɛn. Wopɛ sɛ wosua aduane mu aduruyɛ ne biribi a na wokɔ hɔ na wakɔsua. Fɛs na ɛnni hɔ saa sɛ wobɛtumi akɔsuasua saa nneɛma no. Nti na ɔse nti na me Ghana nnwom bebree koraa na me werɛ fi. Bebree nso a na menim to. Nnipa na metaa te ne nnwom paa yɛ ɛdin Jesus, Jesus, Ghana waves radio na wɔbɔ Ernest Opoku. Ernest Opoku koraa na menim no Ghana waves Na na mete nso na me ne menim nipa a ɔyɛ kɔ pɛm sɛ me kɔ te nnwom ne wɔ onipa ne bɔɔ din na me kɔ me kɔ searching no I think two years ago na me hu Ernest Ernest to nnwom a na me me me tie na me deɛ worship a na me me wura na me feel cold ɛwɔ me mu ba saa madamfo prophet Aaron ɔto nnwom na me ho po se yaa me me te sɛ ma no yɛ bɛbɛbɛbɛbɛ kyɛ sɛ tons pɛ sɛ efiri m'anum ba me ho po sɛ yaa because sɛ wɔyɛ worship a mehu sɛ yes worship no yɛ because sɛ I, I, I feel so connected to him sɛ ɔyɛ worship a na ɛbɔ so me spirit. kɔpem sɛ mehu Randi Agyeman a metie ne dwom. Randi Agyeman, ɔno na metie ne dwom seesei. Akyɛw sɛ mate mase. Na wotumi hwɛ ma girl wei tumi frɛ di matem a wanka hyia. Me nua mu. Nti ɛyɛ sɛ wɔma me ba ketewa su. Ɛyɛ because sɛ mesu nti akwadaa no su a, akwadaa no werɛ how. Nti ɛyɛ. Nti su no a me wɔma me ba no su no, nti sɛ wo nso woma su bi a, wobɛka no sɛn? Madam, Mister R ne Misis M, sɛ me yɛ Miss M, sɛ ɔnyɛ Misis, Miss M, mo nso moma su bi a, mobɛka no sɛn? Mo ani bɛgye? Sɛ momma me mensu, bere a menyɛɛ mo hwee. Enti mo nso mummesu bi a, mobɛka sɛn? Ɛdeɛn na mobɛka? Sɛ mo deɛ, yɛde ma anyame ne anyame agyegye. Me deɛ, afotuo na mebae mede bɛmaa mo, mo a mo ne asɔfofoɔ nam a modididi atɛm rɔfrɔf na mo na mokasakasa rɔfrɔf no. Mesrɛ mo, mepa mo akyɛw nnɛ sɛ mongyae wae. Na sɛ wobɛyɛ koraa mpo a,

Ɔsɔfo no na nyame yi ɛkyerɛ me sɛ wo wa plane sɛ wo de rape bɛto no so sɛ ɔne wo ba akɔ da na maka no a wo nti ɔra so te wo nkyɛn wo nto mfiri wo nkyɛn wo nto no mo nim sɛ me tu ne fofa mo ho ɛwɔ mo su ba efi kankan na mo yɛ wɔ asɔre hɔ no me ho no a mo fɛ sɛ mo de ba asɔre na me tu ne fo nti mo pɛ sɛ mo tete me ne boy ne ntɛm Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mentumi nto boy no fo Sɛ wopɛ no so so na ɔde ne nsa bɛto ne kɔn mu na ɛyɛ wo yaw Wopɛ no a kɔ ma me hu sɛ wopɛ no Sɛ ɔne n'atifi anaa woaworɔworɔ wo ho a Boy no ɔhu ɔhu ɔhu sɛ wopɛ no Sɛ bɛrima bi wɔ hɔ a ɔmpɛ wo a saa woworɔworɔ wo ho koraa a ɔnhu no Ebia ɔnhu no, me deɛ mennim Sɛ wopɛ no deɛ a ɛneɛ monka yi Na me a wode w'ani brɛ bɛsoɛ me sɛ w'afɔfoɔ a wɔadidi mmata nie. Enti mepaakyɛw, ɛno nti na ɛnnɛ mebaeɛ. Wai nti woyɛ obi a wowɔ subanfo kankan bi saa a wofrɛ obi didi nnate ma woyɛ wo ma nnipa korɔ no nkyerɛkyerɛ mu na wonhu nokorɛ no na sɛ wodeɛ woyɛ a woasan ate wɔn nne na woasan akate fon no a? Mesere wo, anidie mu. Wai, mede Nyame din sere wo, monsesa mo suban, wai, na ɛbɛboa yɛn nyinaa, wai, nti Nyame nka mo nyinaa ho na ɔma yɛn nyansa ne nimdeɛ, wai, ɔma yɛn nhunumu ne nteaseɛ, na gyimi no ayɛ mɔɔ dodo. tɔkwahunu, ahoɔyaa ne anibrɛ na ɛdɔɔso dodo ne yɛn nsesa yɛ suban Nyankopɔn nhyira wo wate sɛ mepakyɛw wa wasɛe wo mmerɛ na watie me mepakyɛw Princess Nana ɛwɔ YouTube ɛna eh, Ghana Info Worship nso ɛhyɛ me videos no nti mesrɛ wo wobɛtumi ahyɛ ama eh, WhatsApp contact anaasɛ wo Facebook contact mepakyɛw sɛ ɛwɔ ne sɛ mete ha na merekasa na wompɛ sɛ wobɛtie me a, wobɛtumi ahyɛ ama obi. Wo deɛ, wompɛ sɛ wɔbɛtie me koraa. Sɛ ɛha wo nso so a, ɛnyɛ hwee. Wo deɛ, wonnya a, ɛnyɛ problem. Nyame ɔnka yɛn nyinaa yɛ ho. Wae? Amen.